Näme üçin erkek adamlar öýlenenden soň öz gelinlerine şu bäş sözler aýtmaly däl? Şu günki temamyz şo hakynda. Bäşinji ýerde semräp synmaý, şu sözi aýtmaly däl. Tä aýal adam köplenç semremegi özüne bagly däl bolýar. Bäbejik bolandan soň semreýär, sebäbi öňki kaddyna gelmek üçin dokuz aýlap figura üýtgän bolsa, dokuz aýam öňki kaddyna gelmek üçin wagt sarp etmeli bolýar. Ýa-da gormonlar üýtgeýän esasyna semräp bilýär aýal adam. Şoň üçin siz patladyp ýüzüne aýtsaňyz aýal adam stres edip beter iýip-içip başlaýar, nerwnçit edip başlaýar. Şoň esasyna siz sözleri zywalýrwt edip aýdyp bilýäňiz. Meselem, plan toýda plan hili köýnek geýipdiň diýýäňiz. horlanan horja wagty geýen köýnegini ýatlatýaňyz. Indi toý bolsa şo köýnegiňi geýäý ýa-da şoňa meňzeş fasonda tikinäý diýip aýtýaňyz. Aýal adam birinji etjek işi siz ýok wagtyňyz şo köýnegi ilki geýip görer. Hä, näheleak ýagdaýda men semredim, nähili horlanmaly diýip özüne motiwasiýa tapyp, size hasam özüni söýdürmek üçin horlanyp başlar. Dördünji ýerde, Ejem şu nahary has süýji bişirýärdi. Diýmeliler. Säsiz kiçjiklikden dilimiziň üstünde wkusowoý reseptorlar bolýar. Biziň organizmimizem biziň tagam bilşimiz, tagam duýşumyz şoň esasynda öwrenişýär-de, ejeňiz näme nahar bişirse süýji bolup durýar. Ýa-da mysal üçin goňşularyňyzyň arasynda nahar biri-biriňize dadyrýan bolsaňyz, şo goňşy gelniň bişirýän naharynam öwmeliler. Süýji bolupdyr zat diýmeli, ýöne şuň bişirişi ýaly ýaman süýji bişirip bileňakmaý diýip ýüzüne aýtmaly däl. Tä-ä sizi gündelik ýagdaýda ejeňizem naharlamaýar, goňşyňyzyň gelinem naharlamaýar. Siziň gelniňiziň elinden iýersiňiz. Siziň isleýän naharyňyz, isleýän tagamyňyzy alasyňyz gelse, bileje bişirip durkaňyz gerekli zatlary goşuň, indikilerde şunýalrak etseň, hasam süýji bolýar diýip öwretseňiz, gelniňiz hökman suratda sizi diňlär. Üçünji ýerde nerwa degme öýde men başlyk. Diýmeli däl. Men öňki wideolarimde-de aýtýan agzybir maşgala bolup ýaşasyňyz gelse hökmany suratda deň hukuklylyk bolmaly. Erkek adam aýal adamy özi bilen deň hasaplamaly, aýal adam özi pikirlenip öz erkek adamyny ýokarsynda ýokarda galdyrmaly. Düşündüňiz? Şoň üçin aýal adama gruby, aýtsaňyz hiç hili diňlemez, size maslahatam bermez, diňlemezem, bir ýöne ýaşaşyp ýören ýaly bolýar. Eger siz ylalaşyp, dost ýaly, partnýor ýaly ýaşaşasyňyz gelse, ýakymly, mähirli edip gürleseňiz has gowy bolardy. Ikinji aýtmalar sözleň biri, Sen heleý, sen muňa düşünmeýäň. Aýal adamyň erkek adamdan tapawutlylykda ýedinji duýgusy, ýagny intuisiýa duýgusy bar. Aýal adam şol adam, haýsam bolsa bir dostuňyz bar bolsa, şoň bilen gürleşmese-de, ýedinji duýgusy esasynda, intuisiýa esasynda şol adamyň gowy, gowy däldigini bilip bilýär. Şoň üçin üstünlikli, öňdebaryjy erkek adam bolasyňyz gelse, aýal adamyňyza şol gruby sözleri aýtmaň. We birinji ýerde aýtmalä sözleň biri, Sen, heleý, sen öýde diňe, nahar bişirmeli, çaga seretmeli, öýde uborka etmeli, şol seň işiň diýmeliler. Sebäbi siz nýanýka, öýde gyrnak, ýa powar satyn alaňzok. Siz zagsdan bileje toý edip, ýanyňyza ýanýoldaş hökmünde zagsdan geçip, ullakan edip toý etdiňiz we geljekde siziň ömrüňiz ötinçä ýanyňyza ýanýoldaş edip, gelin edip aldyňyz. Şoň üçin partnýor bolmaly, ylalaşmaly, biri-biriňizi söýüp ýaşamaly. Şonda maşgalaňyz hasam gülläp, erkek adamlara üstünlik eder, aýal adamlaram özüne gerekli energiýasyny alar we size hasam öňe gider ýaly motiwasiýa berer. Indiki mähribanlar düşüljek wideo siziň kommentariýaňyzyň esasynda düşjek. Kän kommentariýalar gelýär, razyny-razyny temada. Haýsy tema has köp laýk alsa ýa kommentariýa alsa indiki wideony şoň esasynda taýýarlajak indiki gyzykly wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň.